peýdalanyp, özümiz özümize duşman etýärler. Elbetde, meň bir aň-düşünjäm şeýle. Mümkin men gaty öýtýändirin, mümkin men ýalňyşýandyrin, mümkinem bilýän näderin. Emma men öz pikirimi öz halgym bilen, öz günüm bilen, öz dogan-garyndaşym bilen bölüşesim gelýär. Esasanam umuman daşary ýurtda okap ýören türkmen dogan-garyndaşlarymyz. Okymak üçin geldiňiz, ylym almak üçin geldiňiz, öwrenmek üçin geldiňiz, indi maldarçylyk bolar, ekrançylyk bolar, doktorçylyk bolar, ýurist bolar ýa başga ýagdaýlar bilen biz şo daşary ýurtdaky ylym-bilimleri öwrenip, öz halkymyza, ilimize hyzmat etmeli. Ne bir daşary ýurda çykdym ýa indi maňa döwlet zat diýip bilmer ýa başga ýagdaý döretmer diýip, Daşary ýurtdaky käbir adamlaryň nadogry pikirleriniň onuň oýnaklary bolmaly däl diýjek bolýar. Olaryň özleri bir oýnak. Olar syýasatyň özleri bir gurbany. Gurbany bolan syýasatyň. Syýasat, parslaryň aýdyşy ýalak, Peder-mader nädar edýä. Olaň syýasatyň diýä kakasy-ejesi ýokdur diýä. Ýagny syýasat diýen zat rol oýnaýa. Bu gün beý bir tüýsli, ertir başga tüýsli. Özüňiz görüp görüp dursuňyz, eşidip duňyz, dürli-dürli ýagdaýlardan. Dürli dürli-dürli ýagdaýlar boldy. Hetda ata-babalaryňyz ýaşular bilen otuşyp gürüşseň görüş gürrüňdeş bolsaňyz, has gowy bilersiňiz. Bar. Näme, Staliniň döwründen tut, Brežnew döwründen tut, ýa özümiz aýdaýly Gafur, Gafuryň öwründe, Gafuryň döwrüni tut, Nyýazowyň döwrüni tut, Gurbanguly Berdimuhamedowyçiň döwrüni tut, her haýsy bir döwür şo gelip geçip gitýär. Emma döwlete, halga, ile hyzmat edeniň o başga aýratyn mydam taryhda galýar. Ýa men aýdyp geçdim. Hormatly Ýusup Adamun. Ýusup Adamun hem biz ýaly ýaş wagty ýurtdan çykyp gitýär Türkiýä. Türkiýede okaýar, ylym alýar, bilim alýar. Ondan soň başga ýurtlara gitýär. Emma şo ýurtda-da gezip ýörkä, ýene iline-gününe hyzmat etýär. Magtymguly Pyragyny biziň beýik şahyrymyz diýýär, men bütin dünýä ýaýradyn, bütin dünýä tandyn diýýär. Şony bolsa iňlis diline terjime edip çap edip ile ýaýratýar. Bular taryhda galýan zat. Haýsy nesil bolsun, haýsy hökümet bolsun tabaty ýok, galýan zat ile ýetirilýän zat, hiç zanam unudylmaýar. Biz şu şaýyrlarymyzdan, ýazyjylarymyzdan olarda al bermeli. Näme üçin Magtymguly Pyragy biziň beýik şahyrymyz häzire çenli undulman gelýär? Näme üçin untmaly? Sebäbi oň goşgusy hiç haçan ölmeýär. Nesilden nesle geçip direlýär we diri galýar we diri galaram. Sebäbi il üçin edilen zat. Il üçin ýazylan zat. Aýtjak düýek, keplen gürrüň köp, Isleýän siz bilen gürrüňdeş bolaýyn, Isleýän siz bilen dertleş bolaýyn, Isleýän derdimi siz bilen bilelikde böleşeýin. Aýlanyp-dolanyp syýasatyň üstünden barmajak bolýan. Sebäbi käbirleri görýärler meň ýutubymy, men Türkmenistan ata Watanymy, Beýik Prezidentimi wasp etýär. Sebäbi meň garaýşym, dünýä garaýşym, ýurda garaýşym başga tüýsli. Men Türkmensährada ýoldaşlarym, iň ýakyn ýoldaşlarymy ellem berdim. Diňe aýraçylyk däl. Ony döwlet elimizden aldy. Durup gözümiziň öňüne atdy. Gelin-gyzlarymyza degdiler, dolaşdylar. Hetda durmuşa çykmadyk bolsa namysyna degdile. Göwreli bolsa çagasyna hapa sözleri aýdyp başga ýagdaý döretdile. Bir müň dokuz ýüz segsen nji ýyl, segsen birinji ýyl, segsen ikinji ýyl, segsen üçünji ýyl meň hiç haçan ýadymdan çykmaýar. O wagtlarda men on ýedi, on sekiz, on dokuz ýaşym bardy. Indi bolsa ýigrimi dokuz ýyl boldy, ýaňy ýigrimi bäşinji maýda Watany terk edenime. Watanymy bir gezek göremok. Dogan-garyndaşlarymy käbirisini gördüm, käbirisini göremok. Emma ýürekde bir iman bar. Şol ýürekde joşýan imanyň yzynda durmaly bolýar. Eliňe ýarag almak däde, biziň ýaragymyz häzir aňymyz, düşünjämiz, galamymyz, orsça aýtsak ruçkamyz. Şoň menem biz eger elimizden gelýän zat bolsa, olaň uşagymyz okudyp bilse, ýa daşary ýurtdan gelýän, ýurduň içinden gelýän dogan-gardaşlarymyz okynsa, ylym alsa, bilim alsa, düşün düşünjeli ýurduna öwrüp baryp hyzmat etse, bize ulkan edilen iş. Uly edilen iş. O ýazmak, pozmak, saýt döretmek, weblog döretmek, käbir zatlar döretmek häzirki günde iň aňsadyň biri. Kyn dä. Emma oň yzyna durmak, onda gürrüň bar. Dogry halga ýetirmek, dogry pikirde bolmak. Biz düýn kimdik? Bu gün kim? Gelejekde kim bolmaly? Olar hakda oýlanyşmaly. Sizden etjek haýyştym bar, ýene bir ýaňky Kerim bagşylaň Kerim Gurbanepes diýip dilime geldi. Oňam ýatan ýeri ýagty bolsun, imanly bolsun, o-da iş bitirtipdi. Beýik şahyrymyzyň ýaňky goşgusyny eşiden goşgyňyzy ýene öwürläp diňläň. Ondan hasam çuňňur içine girersiňiz, ýagdaýlara gawy düşünersiňiz. We düşünýändirsiňizem, bilýändirsiňizem. Mümkin elimizden zat gelýän däldir. Emma şo gelýänji zady, dogry zady etsek, menä gowy bolarmyka diýip düşünýän. Bolýa hormatly ýoldaşlar, dostlar, dogan garyndaşlar, hossarlar. Wagtyňyzy alyp durmaýyn. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlik, ogul-guşuň, golaňguşaňyza guwanyň, at çawluňyza guwanyň, toý etjek gyzlaňyz bardyr, örjek oglanlaňyz bardyr, gullukdan geljek oglanlaňyz bardyr, gulluga gitjek oglanlaňyz bardyr. Bu ýagşy niýetleňiz, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Häzirlikçe men siz bilen hoşlaşýan. Hoşlaşmakdan öňünçä bir teýýarlap goýan aýdymym bar, şony size eşitdirmek niýetim bar.